Selamat pagi semua. Belajar baru kitai ke minggu tu. Nyadi minggu tu kitai deka belajar tema empat rampa menua iya nya unit lapan bagi dua angin beresi lantang ati. Nyadi pengajar ngarapka semua kita belajarka video sehari tu Bepelasarka bup teks kita empu ba Unit Lapan, Angin Beresi Lantang Ati, iya nya bagi ti kedua. Nyendika sehari tu, Nyadi kesari tu, dalam unit tu nuan deka kitai deka belajar nulis, meretika leka main iya nya entelah enggau meretika jalai jaku. Nyadi minggu ti. Minggu ti udah, kitai udah pen belajar mending enggau ja bejaku sereta macha. Au ngarap kita meda video minggu ti udah bisi ba YouTube pengajar mega. Nyadi video tu mega pengajar deka upload ba YouTube baka sebedau tu. Nyadi pengajar ngarap ka kita semua belajar ke Unit lapan tu bepelasarka bup teks kita empu. Au laban slide sehari tu pengajar nyediaka nitih bup teks kita empu. Nyadi, ti keterubah kitai muka dulu bup teks Bahasa Iban ba lambar seratus enam Satu kosong enam. Nyadi ba lambar satu kosong enam kitai deka meda aram nulis. Nyadi ditu bisi tiga iku tiga iku mensia ti enda sama pengawa. Lalu kita dipinta macha teks tu enggau silik. Au. Udah nya baru kitai ulih ngaga aktiviti, ulih ngaga latih. Au, nyadi bacha siti-siti ayat dalam teks tu. Au, pengajar minggu tu enda macha teks tu ngagai kita, au. Kita mesti macha teks tu diri empu. Nyadi udah tu kita deka meda. Slide ti udah nya. Okey, slide tu nyebut pasal wing. Padahka reti jaku ti bechelak gadung dalam teks lalu gaga ayat. Nyadi aktiviti tu kita ulih muka bup teks ba lambar satu kosong tujuh. Ba lambar satu kosong tujuh. Nyadi aktiviti ba lambar tu kosong tujuh tu bepelasarka teks kita ba lambar satu kosong enam tadi au. Aktiviti nya bepelasarka teks ba lambar satu kosong enam tu. Nyadi pengajar minta kita semua macha teks satu kosong enam. enggau silik. Beg nya baru kita mereti nama aktiviti ti dipadahka pengajar sehari tu. Lalu aktiviti kita sehari tu madahka reti jaku ti bechelak gadung dalam teks ba lambar 106 tadi. Nyadi teks ti keterubah iya nya tasah. Nama reti tasah? Tasah reti iya merinsa laban udah ditinggang penusah. Nyadi ayat ti tau ngena jaku tasah iya nya, Sida sebilik tasah ditinggang penusah angus. Au, nyadi nya meh reti tasah. Nyadi jaku ti kedua iya nya rumbau. Nama reti leka jauh? Nyadi reti iya enda bebuah tauka puntan. Nyadi leka jaku puntan tu enti kitai nyebut iya dalam jaku Melayu reti iya gagal au nya reti puntan. Engka kitai bisi enda nemu reti puntan. Nyadi puntan nya gagal au nyadi ayat tau ngena leka jaku Rumbau tu iya nya mimpi ti jai tau dianjung berunsut enggau ubat penabar mimpi ngicha ke mimpi nya tau rumbau sereta enda bisa agi. Au lalu tu meh chara kitai ngena leka jaku rumbau dalam ayat. Nyadi kelimpah ari nya, leka jaku ti ketiga iya nya sebun. Kita deka meda leka jaku sebun. Nama reti sebun? Gumpal asap ari ai tauka debu. Tauka kita suah nyebut jerebu. Lalu nya reti sebun au. Nyadi kena kita ngaga ayat leka jaku sebun iya nya pengawa betunu enda dikemendarka kena nyeliah pengamah angin ti besebun. Au lalu tu reti sebun iya nya jerebu. Bisi minggu ti udah bisi nembiak nanya pengajar nama reti sebun lalu tu meh reti sebun au jerebu. Lalu leka jako iya ke penudi iya nya tepangeng. Au, nama reti tepangeng iya nya bisi utai nanggul. Nyadi aya tau ngena leka jako tepangeng iya nya Kami ditu udah puas betaritka entukar tepangang ba jalai ke ngeruang tiap kali maya ari udah ujan. Lalu nama reti entukar? Entukar reti iya mutosikal, kerita, ko jako Melayu kita nyebut iya kenderaan. Au, lalu tu reti entukar. Nya lalu, selai kita udah nya, kita deka nembok ke kar beurun-urun berurun-urun di baruh alai nuan madah ke punca enggau empas Hari Besebun. Nama reti Hari Besebun? Iya nya hari ti bejerebu. Au, nama punca jerebu tu nuntung menua kitai? Lalu punca iya, iya ke satu ari pengeluk. Iya ke dua ari asap entu alun. Au ba kitai tak nemu enti mayuh mayuh amat kerita bejalai alun. Dia kitai nemu kerita tu mansut ke asap ari kerita ari. exhaust, ku kitai. Lalu asap nya meh tau ngasuh ari besebun tau meri pengamah angin ti kamah agi. Au lalu nama empas ari ti besebun kitai deka meda? Nama empas iya? Ditu bisi dua iti empas iya nya ke satu mayuh pengawa ti enda ulih dipejalaika baka sekula enda ulih buka. uhh opis orang gawa pun enda ulih buka chunto iya baka pengerekai penyakit covid semilan belas tu au baka nya meh uhh empas ari besebun tu ngagai kitai mensia ngagai menua kitai lalu iya ke penudi iya nya Meri penyakit ti ngerekai ngagai mensia. Ukai anggai mensia aja, ngagai jelu, ngagai utai tumbuh gadung mega. Au lalu tu meh punca enggau empas ari besebut. Lalu nya meh kebuah kitai enda dikemendarka nunu utai au laban enggai ke ari besebut lalu meri penyakit ngagai kitai mensia. Lalu, udah nya kita deka meda ba lambar satu satu satu seratus sebelas kita deka macha tisih ditu. Au kita deka macha entelah. Lalu entelah tu pengajar minta kita nembiak macha iya. Lalu udah nya kita tau ngaga latih. Kita tau ngaga latih bepelasarka entelah tu, bepelasarka uhh. pengawa ari besebun tadi. Au, lalu enggau tu. Nyadi tu meh latih kita ke sehari tu. Kita deka mat ba ba lambar satu satu satu. Reka entelah tadi. Da nya kita deka ngaga bar satu kosong lapan numbur dua satu kosong lapan numbur dua ngaga ayat kena rambai jako lalu ba ba lambar satu kosong mbilan satu mbilan kita deka ngaga lumur empat iya nya manding sereta mida tukut pengerai enggau pengasai ke disepi mensia mayuh antara dua bengkah rampa menua di baruh. Au kita deka meda rampa menua ditu. Nyadi ke bendar nya meh kebuah mayuh meh kita meda entukar ba ditu neh. Lalu pia mega pengamah angin tu kita meda tu kita ulih meda iya Enda nentu gerai. Au, nya meh kebuah iya ngena face mask, ngena serakup mulut enggau hidung. Lalu ba piak kiba kita deka meda rumah panjai ba kampung ini, au kita deka meda kurang besebun. Au, lalu pengawa kita sehari tu kita deka ngaga Meh kita ba lambar satu satu satu enggau pelasar ke entelah ba lambar satu kosong lapan enggau satu kosong sembilan lumur dua enggau lumur empat. Nyadi enggau tu pengajar biak ngaga latih tu denya anjung ngagai pengajar au nak ngira kita nemu tauka enda Saut aja latih tu ngan pengajar nemu nangka ni penemu kita sehari tu. Au anang semina ngisi penatai aja tang gaga latih kita sehari tu. Lalu ke penudi iya, nama utai dipelajar kita sehari tu? Au. Nyadi ke sehari tu kitai belajar pasal ari besebun. Kitai mega belajar macha entelah. Au, kelebih agi kitai belajar ari bekeni kitai ngaga ayat neng ngena rambai jako, ngena leka jako. Au, Lalu nya mih te pelajar kitai sehari tu, lalu pengajar ngarap ke semua nembiak ngaga latih tu sereta anjung ngagai pengajar anang enda nganjung latih kita au. Lalu nya aja pelajar kitai minggu tu. Kasih angai agi semua ngarap ke kita meda video tu sereta ngaga latih mega. Nya aja bye.